Hello, Citril Technology in nan kut kan tlaih ṭhan hna. Ka Facebook page ah Facebook password thlen ning kan chim law tiah a ka halmi te an um caah mah cucu tutan ah zeitindah Facebook password kan thlen la ti kha van zoh hna sih tiah sawm kan duh hna. Facebook password thlen ning hi a phunphun zong um ko lai. A bik in tutan ah ka van chim duhmi cu na Facebook kha atu hen lawlaw se na lut kho ko. Na password na rak i tuahmi kha na philh. Mah kha na philhmi kha zeitindah a thar kan thlen lai? Tutan ah van chim ka duh bikmi si le kan zoh hlan te ah ka video na zohnak thawngin ṭhathnemnak pek si ahcun Lai le folo zong ka bawm lo ka YouTube channel simi Citial Technology zong subscribe in rak ka bawm ve tiah kan nawl hna. Pakhatnak camah Facebook na lut lai i hi ka leikap i setting menu te ka van sawhtermi te ah khin na van kal lai. Mah hnuah cunglei na kal lai i setting and privacy an na hmehpiak lai. Cu hnu ka han setting na van hmehpiak ṭhan lai. Kha ka na van hmeh khawh khan hika in account central zone tang te ah password and security timi te hi chuak lai im kati kha na van hmehpiak lai. Ma kha hnu ah khan hika zone te ah hin account setting timi tang te ah hin password and security timi te um lai ma kati kha na van hmehpiak ṭhan lai. Kha ma hnu ah khan hika hin login Recovery tangte ahhin cheng password timi ti um lai ma ka ti kha na van hmehpiak ṭhan lai. Mah hnu ahhin kei cu Instagram le Facebook kha ka ṭuai caah a cheukhat nan ta ahcun ka han Facebook lawng zuang lai i ka Facebook na thlen duhmi kha Facebook zawn te kha na van hmehpiak lai. Kha hi zawn te ahhin hung chuak le password a ṭhing kha kan theih ti lo a thar thlen kan duh caah a ṭhing kha thei law a thar thlen duh cun ka hin na pa cuat ṭhing kha ṭial khawh si ka hin a thar cun a thar na ṭem kha thar ṭha ṭhan in cheng pa cuat hmek ko sna tu a ṭhing kan theih ti lo ca a thar thlen duh caah hika zon te i forgot your purpose timi te hi kan van hme piak lai kha hiti hin hung chuak lai i hi zawn te ah a herh ngai a biapi ngai mi cu facebook na rak i tuah lio ah Phone number na nei tuah, email in dah nei tuah timi nih khan lairel ngai lai. A cheukhat cu phone number tuahmi kan tampi lai. Macun na phone number na tuahnakmi cu atu ah na hman liomi si maw ti kha biapi ngai. Na hman lo ahcun na hmangka hin code number an kuak kho lai lo. Le cucaah cun na hmanmi phone number si zong email si zong atu lio ah na phone ah na onmi kha biapi, na on liomi a si kha hau. Le kei cu ka hin email in ka tuah caah khan hika zawn te ah hin ah ka van zahter lai i mah hnuah khan continuous kan van kal lai. Kha hi ka hong phan lai i ka zute hin atu na i ka email ah khan code number an kan kuat lai. Ka code number an kuat in te kha email ah Kan van zoh ta lai. Ka zawn ti hong phan ko hi. 6657009 6657009 Mah hnu ah continuous na hmeh piak ṭhan lai. Mah khat hnu ah khan hika zawn te ah hin password a thar ṭial khawh a si cang. Kha hika zawn te ah password thar na van ṭial khawh hnuah khan a tang te ah hin ca i ṭialmi te hi um. Le hi zawn te hi zapi nih kan thei lo kan thei lomi a si theo la le ka don ten van chim ta ka duhmi cu kha mi te hi thil si kan ti cun na facebook a khong kha na pa sut an thei zongah mi nih an luh tik ah nangmah na hi ka zon ah hin na facebook kha log out ai tuah lai ti kha a sullam si le cu ca cun hika hi na duh le na zah khawh na duh le zah lo khawh si. Cucaah cun zah ahkhan ka hman tawnmi si caah kan van zah piak lai i nek kan van hmeh piak lai. Hika zawn ahhin Kawlram sim a hmangmi nan si sual ahcun hika zawn ahhin har zong nan tong kho men. A ruang cu Kawlram cu Facebook kha A ngah lo caah VPN on in tuahchom hau caah hi zawn te ah hin har a tongmi nan um kho men. Cucaah cun nan har tonnak te kha screenshot zong in checkbook ah hal khawh ṭhan ka si timi kha van langhter ka duhmi si. Hika cun nek kan van hmeh khawh hnu khan cun a thar ai thleng ko cang ti kha ka van langhter duhmi si. Ka video zohtu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka nei. Bye bye.